Beh. Sapa ngangau ke Rudi tadi ka. Mutu sapa agi idup paking ba baruh rumah kuang nya deh. Nyelai amai ni ucau. Begulai enggau aku ini manang kumang jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasik pala temaga laja, bejarit ngentak ke kepit keregai pisit rerah patah tiga. Nama berita kita bala ucu ini? Ti semampai bisi maya ini datai ngundang duduk entap bala uchauk. Anang baka buang bejagang selepak batu. Anang baka riga ningkap berekah batang betungging tunsang. Lama ini enda nepas ruai pelandai panjai kitai uchauk ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambi bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Jerita tu dipedua Rudi Nyadi ke nama kara wong. Kenu ku Rudi Uchau, pengingat iya tu nyadi ba kandang taun semilan belas semilan puluh lapan, maya nya iya sekul pum lima. Rudi asal orang Betong, Uchau. Udah ti pulai ari sekula tengah hari nya, Rudi enggau bakih iya dua iku nurun ngagai sekul baru laban sida bisi kelas tambahan. Sida Rudi sebuat ti nurun nya bekena ke mutosikal. Rudi ngena muto apai empu. Bakih Rudi dua iko nya, siti muto Rudi kediri aja Uchau. Utai ti nyelai nyadi, lebuh sida tiga datai ba jalai laku Betong, alai endur orang perusis ai beresi, bakih Rudi dua iko nya tadi dulu Rudi jauh tinggal ba belakang. Jam maya nya pukul enam lalu pia, kenu ku Rudi uchu. Maya nya, nadai orang bukai betengahka jalai alun semina sida Rudi sebakih aja. Baka selama meh tudah Rudi mai mutor ti diri uchu. Tang meh, lebuh Rudi datai ba sebuah rumah puang, Peda Rudi, mutor bakih iya dua iko nya tadi tak paking baruh rumah puang nya, ucau. Nai, nama main seduai tu ngetu ditu? Engka seduai ngambi buah kini. Pia ko Rudi ucau bejako kediri. Kebuah pia, Uchu Rudi bejang ka, engka bakih iya dua iko nya ngambi buah ba belakang rumah puang nya, uchu. Laban ba belakang rumah puang nya bisi kebun buah orang rumah panjai. Meda baka nya, kangau ke Rudi meh bakih iya dua iko nya tadi. Tang meh ko kita, uchu. Bakih Rudi dua iko nya enda nyaut. Muto seduai iya agi idup, enda ada padam paking ba baruh rumah puang nya, uchu. Bejalai meh tudah Rudi, uchu. Meling rumah puang nya, tang meh Rudi nadai ga meda bakih iya dua iko nya. Kangau ke Rudi baru ga bakih iya dua iko nya uchau. Tang meh nadai nyaut. Enda lama udah nya, dinga Rudi bisi orang ngangau ke nama iya. Munyi nyawa orang nya didinga Rudi uchau. Munyi ke ba dalam. rumah puang nya ke. Nah lama udah nya. Munyi ke ngangau ke Rudi ke tunga kebun nya kin. Ni bagi ke betul. Pia ku ati Rudi ucau jako kediri. Dalam rumah puang nya. Bisi ga seduai iya. Tunga ke kebun mega bisi. Oh, anang betunik seduai lemai hari beketu. Mali nemu seduai, pia ko Rudi uco. Meda nadai orang nyaut, Rudi nguji bejalai ngelawa babas alai munyi orang ngangau ke iya nya tadi uco. Baru dua tiga singkang meh tudah Rudi udah bejalai. Dia Rudi bisi meda babas ngebut mimit baka ke Bisi orang. Oh, dia seduai belalai ne, legi sepek seduai, ku Rudi ucau bejako dalam ati diri. Sekali Rudi meda nemu nya tak lanak dua iko pansut ari babas ti ngebut nya tadi, ucau. Rudi tekenyit meda utai ti pansut ari dalam babas nya ukai bakih iya dua iko nya tang meh jelu lanak dua iko. Udah ga hari maya nya sigi udah petang amat. Nai, seduai deh tu beduan aku tadi. Ku Rudi ucau. Lalu belanda ngelawa muto. Lebuh Rudi datai ba endur iya paking ke muto, dia Rudi meda muto bakih iya dua iko nya tadi. Nadai dia agi, nyepi utai bangat ngenyelai nya, Rudi lalu beruman nyetat ke muto iya lalu ngurit ke muto iya naka pengelaju lari ngica ke jampat agi meh jarak rembus ba jalai besai. Datai ba jalai besai, nemu nya bakih Rudi dua iko nya tadi nganti tudah Rudi ba sil minyak enda jauh ari jalai lako nya dia, uchau. Kumbai tudah Rudi bakih iya dua iko nyo meh. Ti sengaja beduan iya ucau. Tang meh bakih Rudi dua iko nyo madah diri lama udah nganti Rudi ba siu minyak nya diau. Seduai iya ngumbai tudah Rudi tu nengah jalai bukai. Nyentuk ke diatu agi meh tudah Rudi gelik ati enti iya ingat ke utai ti udah nyadi nya munya ucau. Bahasa e laban mati salai landak nya neh ucau. Nasib meh tudah Rudi enda nitih ke utai nya maya nya ucau. Kenu ko Rudi ucau, kelia bisi dua iko diri menyadi parai beranak laban anak seduai iya menawa dalam kandung. Laban kelia nadai sepital baka ke diatu. Seduai ti parai nya tadi ucau nyadi iya ento ku ria lalu nyerak tubuh jelu nya meh kebuah. Baka jelu landak enggau jelu bukai ulih malik diri nyadi antu uku ria. Ukai antu uku ria aja ucau buyuk pun sama mega. Au. Nya meh naka jerita kitai baka ke sekali tu ucau au ila ini datai baru ngemaika bala ucau jerita ti bukai.